Tun tumah hian Class Eleven Snapshots zirlai bu a mi chapter hmasa ber kan zir ho dawn a. Kan zir tur hi a hming chu The Summer of the Beautiful White Horse a ni. Kan zir tan hmain sawi hmasak duh ka nei a, chu chu he video hi lo en in lo ngaithla mah ula, a text in chhiar kha a pawimawh ber a ni tho tho a ni tih hriat hmasak tur a ni. He video hi en ri ngawt mah ula a text kha inchhiar ngei ngei tur a ni tih kha kan inhrilh nawn leh hmasa phawt duh a ni. The Summer of the Beautiful White Horse hi a ziaktu chu William Saroyan a ni a. William Saroyan hi kum Sangkhatzakua pariat August ni sawmthum pakhatah khan

Drama ziak thin tihna nih chu short story pawh a ziak thin bawk a. Thuziak mitena an hlut em em mai. Pulitzer Prize for Drama kha Sangkhat Zakua Somlia a lo dawng tawh a. A novel ziah The Human Comedy chu kum Sangkhat Zakua Somli pathumah khan movie a siam a ni a. Chutah chuan lemchanna khawvel, movie khawvela lawmman ngaihhlut ber mai Academy Awards Oscar kan tih mai kha, Academy Awards for Best Story kha kum sangkhat zakua sawmli pathuma The Human Comedy avang hian a lo dawng tawh bawk a ni. A hmasain he thawnthuaa a changtu kan hmuh langsar zualte, characters, te hi han sawi thuak thuak dawn ila a tha ange. A hmasa berah chuan Aram kha a ni a, a narrator ber a ni, a thawnthu min hrilhtu pa ber A sawitu bera kha ni a, Kumkomi a ni a, Garoglanian tribe, Garoglanian hnam an ni a, chu chu Armenian thlah peng an ni tihna a nih chu. A ram hi Kumkomi lek a ni a, a cousin Murat a ngaisang em em a, a cousin ina sakawr a ruk pawhin a thukpui a, thil ruah kan in ngai lo va ni tiin a zepui ve ngar ngar a ni. A dawt leh ah chuan Murat a ni a, hei hi Aram Changtupa ber a ram a kha. Khami cousin kha ni a, kum sawm pathum mi a ni thung a. Mi hlim thei tak. Mahsela, thenkhat an hnam zinga mite chuan hei hi chu mi phutkhat deuh a ni tia an ngaih ve hrin kha ni a. Tichuan, a rama nen an inkawm ngei em avangin a rama hi sakawr chungchuanpuiah A rawn sawm a, sakawr chung chuan dan te a zirtir bawk a ni. Tichuan a dawt leh chu Uncle Khosrov a ni a. Hepa hi Arama patea a ni a. Murat a ang deuh khan an hnam ho chuan miphut khat deuh, ah, tlema bawl theih deuh te pawh ni mai thei kha tianga an ngaih kha a ni a. Ani hi chu hriatthiam ngai a ni an tih hrin ang kha a ni. Tichuan a dawt, ah, Uncle Khosraw hi mithi inchhe tak mai, ri buan buan mi, aah, vin hlur reng mai a ni bawk a ni. Tichuan a dawt leh ah chuan John Bairo a awm a, a ni hi lo neitu a ni a, sakawr var mawi tak mai a ni a, chu chu, aah, ruk bo a ni a. Chumi avang chuan a sakawr bo avang chuan a mang ang a, a lung ngai em em a, chu chu he thawnthu a a lan dan ber a ni a, mi fel tak a ni tih He thawnthu kan chhiar chh ah kan ngaithla chho zel ang a, mi fel tak a ni tih kan hre thei bawk ang. Tukhat chu a ram a kha ahh nipui lai a ni a, a tukverh rawn ri kauh kauh kha a hria a ni. Chuan rang takin an tho va, Tukverhan dahnak chuan a thil hmuh kha awih lo em em a ni. Murad kha a cousin kan tih tawh kha, sakawr var mawi em em mai chungah hian a lo thu vang mai a, a chu ngaihchuan ve duh chuan rawn hmanhmawh rawh tiin a la rawn au zui a. Aram khan sakawr kha a ngaisang thei em em mai a, amaherawhchu mi rethei an nih avangin, An ban phakah a ngai lem lo va, chuvang chuan sakawr chung chuan chak tak chung khan a chuan ve phak turah a ngai ngai lem lo a ni. Chuvang chuan mak a ti em em a ni. Tichuan, Garoglanian family chungchangah khan a lut zawk a, an rethei em avanga hming thang kha an ni ve bawk a, an hnam a kha. Chuvang chuan ah a hnam pumpui mai khan an rethei tihna a ni a, mahsela an rethei ai na ai maha an hming thanpui zawk chu an honesty, an rinawmna, kha a ni a, chu chu kum tam tak chhung an lo chhuan ber leh an hnam ina ah mite hriat an hlawhna ber pawh kha a ni ve bawk a ni. An rinawmna avang, ah, an rinawm em avang khan tumah harsatna tawk pawh ni sela, tuma chhiatna tur ang zawng hrim hrim hi an ngaihtuahin an ti duh ngai lo hrim hrim a ni. A rama chuan tichuan, ah, an hnam chungchang khan sawi zawk a tichuan a unaupa ina sakawr a rawn khalh tak ringawt chungchangah khan a lut leh ta a ni. A Rama chuan a cousin hnenah khan i ruk a mi tiin an zawt a, Murat chuan chhang lem lovin, I chuan ve duh chuan lo kal rawh tih khan a chhang leh mai a, a zawhna pawh kha a chhang lem lo va ni. A Ram chuan an reh theihna avangin khatiang sakawr tha lutuk kha An nei thei dawn lo tih a hre chiang em em a chuvang chuan ruk ngei a nih chu a ring a. Mahsela, tian an ngaihtuah ta a, sakawr hi Murat an la ruk pawh lo ni sela a hralh leh dawn pawh a ni lova, a chunga chuan nan ringawt a ruk a nih chuan aa ruk pawh ni em em hleinem tiin a inthiam chawp a tichuan a unaupa lam pan chuan sakawr chungchuang tur chuan A chhuak ve ta a ni. Tichuan, sakawr chung a chuang chung chuan an chhuak ta a, in atang chuan an in piah deuhah khan ahh thei huan te, grape huan te a awm teuh mai a, chutiang la chu mi lam pan chuan phur takin an chhuak a. A unaupa Murat pawh chu zai phei luah luah a ni hlim takin. Murat-a chungchang kha a sawi chho zawk a. An chhungkua khan generation tinah khan inthlahchhawn zelnaah khan midang ang lo deuh bik kha an awm zelin an hre thin a, chutiang zinga an chhiar tel chu Murad kha a ni a. Murad-a hma chiahah chuan an patea Khosrow kha a awm ve a, chu pa chu Murad a ang bawk khan A an hnam zingah chuan an generation ro roah tlema midang ang lo deuh, harsa bik deuh, buaithlak bik deuha an ngaih kha a ni a, khatiang kha an awm zelin an sawi thin a ni. Murat-a kha chutiang zinga mia chuan ngai mah sela a pa Mister Zorab an tih maia erawh kha chu pa fing em em mai, fimkhur em em mai a ni ve thung hlauh a ni. An inanna kha a tlem em em mai a ni, i mizia-ah chuan Murat nen khan Tichuan, Murata khan a sakawr kha amah in a han khalh phawt a, a thiam em em mai a, a tlan kual a, a lim kual a, Aram khan a chak ve em em a ni. Tichuan, a unaupa hnenah chuan sakawr amah a khalh kha a chunga chuan kha an dil ve a. Tichuan, Murat chuan eng eng emaw warning te pek hnuah, a vau lawk hnuah khan Aram chu a chuan tir ve ta a ni. Tichuan, a tlan ve ta ngei mai a. Mahsela, tum loh tak maiin hmun zawl lama, hmun ruak lama tlan kual pui lo khan Sakawr khan grape huanah tlanpui tlat mai a, tichuan grape zam te khan zuan kan phei pui a, tichuan a ram khan a hneh ngang lo avangin sakawr chung atang khan a tla a, tichuan sakawr chu an um dun ta thial thial a ni. Tichuan an sakawr chu an han ti bo ren rawn a, mahsela darkar chan ve vel an zawn hnuah chuan an hmu leh ta hram a. Tichuan zing lam a nih vangin Murad khan, Aah, sakawr hi ka lakna hmunah ka va dah leh dawn nge, kan thuk ru rih phawt ang, tiin Aram kha a rawn a. Aram chuan, Aah, ka thiam ve hma chu, he sakawr hi a chungchhuan pangai taka ka thiam ve hma chu, sakawr hi dah let lo vang, tiin Murad kha thu a rawn ta a. Tichuan Vawi a, a rama khan i ruk a ni tak tak em? tiin an zawt leh a mahse la Murat chuan a chhang lem chuang lo va. A rama hnenah chuan, Tuk in zing hi sakawr chung kan chuan hmasak perna a ni tiin mi bulah chuan i sawi mai dawn nia, i hriat chin bak hi i sawi a ngai lo a chuvang chuan hre tam lo lai tana tha a ni tiin a, a rama a chhan theihna tur kha ngaihtuah ve tho a ni. Chumi ni chuan hnu lamah chuan Uncle Khos, Uncle Khosrove, an pate a, Khosrove-a kha a ram ate inah coffee te leh meizial te zu turin coffee te in turin a rawn leng a. Chuan chutia len lai tak chuan lo neitu pakhat John Byro kha an inah a rawn leng ve a ni. Chupa chuan ka sakawr var a bo va, aa thla hmasa daih khan a bo tawh a, a chian chin hi ka hre thei reng reng lo mawi a, khawiah ngem awm a awm ang tiin a rilru hah thu kha a rawn sawi a ni. Chuan sakawr tawlai lir a nei bawk a, kha tawlai lir kha nei eng ang mahsela sakawr a neih loh chuan awmzia a neih loh thu leh Aram a tein atanga leng tur ringawt pawh khan hmel sawm lai ke a rawn kal thu te a sawi bawk a ni. Tichuan, chu thu a hriat ve leh chuan Aram chuan Murat-a hnenah khan John Bairro-a sakawr chungchang kha va hrilh vat a, chuan Murat-a hnenah khan Aram khan sakawr chung chuan ka thiam ve hma chu pe let lo hram rawh aw tiin a va hrilh pah bawk a ni. Chuan Murat chuan I thiam har dawn ropui si. Kum khat tal i zir loh chuan i thiam dawn hlein em? Chutiang chen chen kan kawl te chuan thil ru kan ni mai dawn asin, a lo ti thung a ni. Tichuan, ah, an han sawi dun, an han sawi dun a, a nih leh thla ruk kan kawl ang a, chumi hnuah chuan a neitupa hnenah kan pe let leh dawn nia, chutichuan thil ru pawh kan ni chiah lovang tiin an inthu rual ta a ni. Kar hnih chhung chu tichuan zing tin mai khan, ah, sakawr chungah khan an chuang ziah thin a. An chuan apiang khan Aram kha sakawr chhung atang khan a tla ziah a, mahsela, aa, beisei takin a la zir chhunzawm ve zel a ni. Tuk khat chu sakawr chung an chuan zawhin sakawr an dah that thinna hmun kha an pan mek a. Chutah chuan kawng lakah John Bairro sakawr neitupa kha An tawk ta tlat mai a ni. Tichuan, E, sakawr in va nei tha em em ve, in sakawr chu a hming te min hrilh thei em? tih a an zawh chuan Murat chuan awlsam tein My heart, ka thinlung tiin lo chhang mai a. Tichuan John Bairo chuan uluk takin kha sakawr khan zir chiang a, E, hei chu. Ka sakawr ngei kha niin ka hresia mahsela nangni chu nangni chhungkua chu inrinawm em avang leh thil inruk ngai lo avanga, thil dik lo intih ngai lo avanga hming thangin ni si a, chuvang chuan inruk anih chu ka ring si lo a, kan enchiang hrim hrim ang e tiin sakawr ka chhungte A ha te kha an enkual vel a, a ka chhung leh a ha awm dan zawng zawng pawh hi ka sakawr nen chuan a inang vek a, mahse la nangni chhungkua chu mi rinawm tak chhungkua in nih avangin ka sakawr chu a ni lovang, phir an nih dawn hi tiin sakawr kha a ta angin a ngai duh ta lo a tichuan a kalsan leh ta mai a ni. Mahse la khatia John Bairuanan tih takah kha chuan a hauh duh tak miah lo avang leh a puh chhiat duh tak miah lo avang khan Murad leh a ram te khan in thiam lo va, John Bairua hriat miah loh khan a sakawr kha an va dah let chak leh ta a ni. Tichuan chumi ni vek chuan an va dah let ni vek chuan John Bairua kha a rama te inah khan a rawn leng nghal hlim em em mai a. Ka sakawr chu ka hmu let leh tawh a, engtin nge mawni rawn let leh ringawt ni? He hei ka sakawr ka nei let leh tawh e tiin hlim takin a rawn sawi a, Uncle Khosrow-a mithin chhen ang ah mithin chheng ang kha chuan ah chutiang a au vak vak rawn hlim chiam chiam a, ngai hlein em i sakawr ber i hmu let leh tawh a, tawk viau alawm tiin a lo vin hlur thung a ni. Ti zawng kha a ni a, summary thuak thuak. tak takin kan sawi a, i amaherawh chu a pawimawh zual erawh chu kan hrutin kan hria a, uluk takin a text kha in lo chhiar anga kan sawi nen lo en mil ula tichuan in tan hriat thiam a nuam ang a, ka sawi tawh thin ang bawkin A text chhungah khan word hriatthiam loh te in neih chuan dictionary in nei vek a, dictionary han keu vat u la, chumi hmang chuan word hriatthiam loh zawng zawng te kha in hriatthiam thei dawn a ni. Chu chu sub tawng in thiam zel nan pawh thil tangkai tak a ni a, dictionary in kawm ngeih kha a pawimawh tel a ni tih hriat tur a ni. A text chhiar mawlh kha uluk in tum dawn nia. Tikhan a thawnthu chu kan lo zir chhuak ta a, pawimawh leh ta em em mawia chu a moral lessons kha a ni ta a ni. He thawnthu atang hian enge zir chhuah tur ka neih tih kha. Tah hian a thawnthu a kan hmuh ah chuan Garoglanian families te kha an rinawmna avanga hming thang leh mi ina an hriat an ni a, an rinawmna kha an lar pui ber a ni. Re thei em em mai, hnam re thei em em mai nimahsela rinawmna khan nuna bet tel tlat a ni. Chutah chuan ka rilrua lo awm mai mai chu Mizo te pawh kha hnam re thei tak kan ni thin a. Changkanna in kan min rawn luh chhuah hma phei ka chuan hnam re thei em em mai kan ni a, chutih rual chuan hnam rinawm tak kan ni thin a ni tih kha kan hretlangin a rinawm a, kan hrehnem tawh a, kan zirhnem tawh bawk a ni. Amarawh chu, sum leh pai te, kan han awmzia te kan han hrethiam chho ve a, chutah chuan kan rinawmna kha a pil bo telh telh em tih te ngaihtuah a pawimawh khawpin kan hria a. Tun hmaa kan pi leh pu te rethei tak an nih laia an rinawmna ang kha tuna dinhmun nuam zawka kan din hnu hian kan chhawm thei ta miah lo te hi inenfiah ngai hlein kan hria a. Tin. Tunah pawh kan ram a changkang hlei thei lo va, a ṭhang hlei thei lo va. Economy hniam em em renga chungte chu engvang nge kan rinawm lohna avang hi a ni em tihte pawh kan ngaihtuah a ngai khawpin kan hria a. Sum kan duh a, chhungkaw tam tak chu sum duh sum ngaihtuah avangin hausa tak tak te pawh kan awm mai thei. Amaherawh chu ram pum anga kan hmasawnna erawh hi chu a hniam em em a ni. Chu chu rinawm lohna vang hi a ni thei em tih te ngaihtuah ila, chu bakah chuan Aram leh Murad te khan sak kawr an pek let khan an hlauh vang lam ai mahin an inthiam loh vang ngaihdam leh hriat loh der an nih avanga an inthiam loh vanga pe let an ang in kan hria a keimah chuan Chuvang chuan hremna lai hian ngaihdamna hian thil a ti thei zawk em aw tih te pawh rilru ah awm deuh hlek a ni. Chungte chu lo vei zui ve mai mai ula, mi zawng zawng thil tisual zawng zawng erawh chu inngaidam vek thei a ni lovang. Amaherawh chu inngaidamna hian power chak tak a nei ve bawk a ni tih te pawh kha hria ta pawimawh awm e. Tichuan, Channel hi lo subscribe anga zirlai dang kan rawn dah belh zel dawn a ni, lo ngaichang zel ula, he channel hi hma insawnpui ngei pawh ka beisei a ni.